Bahkan urang nang kita anggap buruk, pa inya nang rancak mambantui kita daripada urang nang kita pandang baik, pa inya mikirakan dirinya saurang aja. Fakta kada itu tuh? Mun kadada jua cintanya, baik ulun baundur haja timbul ulun. Oke, halo anak sanaku bertahan dimanapun buan pian beradaan, selamat datang di Kahpi Official ya sekawannya kita betamuan pulang, yang pastinya kita sini akan kembali akan kembali mereaction video-video lucu yang pastinya tuh pasukan Troy.

Nah kakanak ai. Ih bisa jua mah labi yuk lih. Han. Tahan ja es kuduk, tahan timpas segala macam. Puasa kada tahan. Pasukan Troy wara. Burukan lo kena nak. Ayo santai aja lah. Kakae. Hah, ada. jugitan tarik tambang itu aku kada ngerti lagi wah ini kenapa gerang ikam ha kenapa ikam bejugit-jugit kayak itu coba nah Han kenapa ikam siapa ngarannya nih Said oh ya Said kenapa ikam bejugit kayak ini kayak ini kenapa gerang

Iih, makanya bagi kita nih lah yang ada beisi grup keluarga, ikam jangan coba-coba untuk membantah apa yang dikirim oleh nang tuha-tuha di grup tuh. Karena bubuhannya percaya kaytu nah berita-berita nang menurut kita kada masuk akal. Iih, kecanggihan teknologi itu hudah what the fuck wahini. Iih. Iya kalo, jadi ya dipapahami ae kaitu nah. Lawan bubuhanmu jua jangan sakirim-kirim hal-hal nang maulah pardebatan di grup kaluarga, jangan jangan. Bamasak kada bisa, baharaguan kada bisa, manyiyang iwak kada bisa, mambedakan janar lawan tipakan ja kada tahu. Handak minta jujuran larang-larang malima puluh juta, modal babi rangkang haja kah? Anjay, eleh. Lucu Hani. Jebret.
Ah, ntar tuh nanya sama efek ini nah. Bibirannya bola caption kayak ini. Eh, aku gini muar aja tuh lah kenapa gerang bibinian nih. Uh, maksudnya tuh ikam apa tujuanmu untuk ganal bener jujuran? Ih, maanggar kami lelaki anak tapi mampu nih. Tak balik kami kada bibini-bini. Ih, duit misalnya ada selawi juta aja, bubuhan meminta 40, kayak apa kami hendak menikahi. Ih, lalu nang niat jahat hana kabadang tagah mangini. Tapi mungkin lah menurutku bibinan tu kenapa jadinya handak larang karena apa yo stigma di masyarakat tu nah bahwa jujuran ko seini ja mun ja betanding tu kada usah nang kaya itu bibinan ai ikam kenapa gerang hiih pandiran urang tu kada usah di didengarakan.

Untung inya bungas kawan ai. Iih. Jadi kada kita sambati di sini. Inggih ayuha ding ai. Mudahan nano lah pian inggih.
Urang puteri.

aduh hai maaf yuk selidrel nih nah ya tekan apa pulang ini aduh hai nah maka lop adit lop adit bertani ngarannya adit terdiskriminasi inya karena diandak mungkin aditnya sarik kau lah bibinannya nang kaini mun bibinannya misalnya ipikunya sanang ai hmm. ya marah ada buannya bapacaran situ aku udah ngerti Manaan jua nih bubuhan anu nih. Kuswan kah? Ini jumatan apa kawan? Ah, ini jumatan kandangan nih lah mau ada salah. Mau ada salah apa lah? Aku nih banyak kada tahu jua kam. Iih. Oh, cantik doang ja tapi kagak pink. Sialan dia nggak tahu coklat lebih menggigit. Iih, nya kawan lah masalah warna tuh kada panting kawan ai. Iih handak nang hirang, handak nang habang, handak nang pink kah. Yang penting tuh nah denyutannya tuh nah bagi bubuhanmu nang sudah babini.

Itu pang lah bibinian lah eh gasan bubuhanmu nih jangan percaya ikam lawan lalakian nang modelnya jadi pahlawan banar tuh ee jangan jangan inya handak manculupmu han modelnya kisahnya apa selalu ada nih dusta inya ngitu dusta inya aku tahu akalnya karena aku dahulu kaitu pang jua.

Salajur lului tapi dan anu ha tiga kali balu dah bubuhanmu pasukan terus ja kusaranakan lah bila bubuhanmu tu kata dipayu bang ulun ni bang ya tuha banar dah umur kada nikah nikah mandi wadah siapa bang mandinya bang wadah siapa kah banyak aja di banua kita ni mudi nang tatamba kaitu iih nang patah tangan aja ada tatambanya magin handak babini nyaman aja beri tukang anunya tu duit.

bibinian bajugit haja pang kami lalakian ni ada nang kada napsu hiih magini lalakian nang bajugit kanapa kau ujung pina malihoy kaya itu jangan jangan anu han ini dua elem han tau lah maksudnya dua elem bancir.

Ih, jangan pina mambabani lalakian, kami lapah bacari, tahu lah. Wahini cari lima ribu rupiah ja ngalih banar. Han, aku ja beulah konten ngalih banar mun kada kupasangi iklannya manual dulu, hanyar taulih adsense. Han, bubuhanmu jangan hatapi handak balarang-larang kalo handak nyaman nah. daripada babuat maksiat tarus di bapadang taga, baik kita kawin ha dengan jujuran nang seadanya, iih seadanya tu jua kawan ai kada jua pang modelnya lima juta kada kada, dua puluh lah iih atau selawe iih samampunya, jangan nang modelnya balarang-larang tu kaya what the fuck ni palir kami kajung tarus kayapa nah. Kanapa kau, ha? Aku nih bepadah lumba sukantrui nah, tulung hentikan mengirimi pidio nang macam ini nih. Karena muntungku nih handak manyambati aja tarus. Haduh, Haili nih pian cara bulik nih ai, bulik ka rumah nah baca yasin kah atau bajikir kah, ya kalu jangan bajugit-jugit.

Banyak banar tu tuh nang mereupload. Bahkan ada viewersnya sampai jutaan kawan ai. Han. Iih. Dan lagu ini nih pernah dahulu diklaim oleh satu label musik dan keuntungannya tuh ada inya. Iih. Aku mah kamiskin disini tentang tukang ampun lagu. Han. Tapi kada papa aku ikhlas haja deh itu tuh. Ah kanapa bibinian ngini. Bejulur-julur ilat.

nya lalakian tu lih nah ku kurang labih nang bibinian ja jua bibinian kan nah jua rambut tarus dibikin nang kada karudung ho ma nyaman nya kawan ho hayai ha ini jua urang kawan ai tahu lah hanco lio. Hii. Ampih anak bebini ikam bila imbah makan nang kaini. Ayu nah kakawanan taungut surangan kaini bapikir kayapa lah. Iih handek banar bulik. Handak bulik tu kada papa. Nang kagenangan banar di kampung tu makan tapai. Oh makan tapai. Kaluak tu aku tahu banar dah. Hiih. Aku salam lah gasan warga Kalua di sana nah. Kalo ada bubuhan Kalua pasukan Troy. Hiih. Halo dangsanak. Humm kita badangsanak-an di sini. Aku katuju lawan budaya dan kultur Kalua di situ tuh. Omai omai omai omai omai. Hei kada. Tahu kada apa amang belakang tuh bagaruburit kah.

Heeh, nya mah kita bekawan karena inya tu asik dan inya tu bermanfaat gasan kita. Nya ada ja jua misalnya urangnya ni bangsat misalnya, kada pintar urangnya, dianggap modelnya sampah masyarakat, tapi nya tu katuju membantui kita. Ada urang nang kaya itu tuh. Jadinya kita tu jangan memilih-milih ya kawan. Karena urang nang kita anggap buruk tuh, pa ada haja manfaatnya jua. gasan kita. Iih, bahkan urang nang kita anggap buruk, pa inya nang rancak mambantui kita daripada urang nang kita pandang baik, pa inya mikirakan dirinya saurang haja. Fakta kada itu tuh? Fakta kalo. Daftar nama yang semalam ke kosan aku. oh my. Oke, okay. kadada. Heeh. Kalo ai ada kah api tadi betuhuk salah biniku nonton ni hahan aduhai lih nyaman jadi bibinian nyaman hih imbah nang loloi cawai dapat duit mun saurang loloi cawai memberi duit. Oke kawan lah jadi kita sudah nonton tadi punya kawan sana terhibur dan yes kawan yang dapat aku sampaikan pokoknya aku mendoakan tarus lawan bubuhan pian disana seberataan sekeluargaan Mudahan panjang umur, murah rejeki dan sehat selalu ya kalau. Amin. Han, doakan juga aku kawan yang mudahan sehat terus ya kalau dan mudahan anakku tuh tumbuh uh, dengan sehat, pintar orangnya, kada hungang ya kayak abahnya. Heeh. Bubun mah anak konten aku lawan anakku kayak lah. Soalnya aku ini terpisah lawan anak pun nah. Jadi mungkin uh, eh, kakaina bila aku bulik hanya aku ulah pulang konten lawan supaya bubun kamu kada puas Lawan jua bubuhan ikam kada tapi kawa mangalihati inya han. Aku kada handak manjual anakku di sosial media. Hihi kena misalnya aku ada masalah kan anakku nang bubuhan ikam hina han. Hihi tapi bagi bubuhan ikam nang mungkin kepo lawan anakku silakan lihati instagramnya ngarannya Firsa Azikri karena ngarannya itu kan masa ku ngarani anu bani ngarannya Firsa.